Fuqhom inktibt. Ija. E, u ma ktibx affarijiet li huma e, ma nafx, ma tantx tħaddit fuq preġi ta' Owen. E, trid tidħol waħda fuqha? Owen huwa tip ta' politiku illi beda b'ħafna prinċipji sbieħ u idealistiċi. U eventualment meta kellu l-poter. Ilek tafu inti ġviri? Ili nafu. Kemm ilek tafu? Mindu kelli xi 16 sena, ġifiri li nafu 16 sena u iktar. Mm. U fl-imma ambiti tafu? Politiku. Eħle ma fil-kontest ta' graffiti, per eżempju, kien ma'kom fil-graffiti. Le, ma kienx ma fil-graffiti, ma u ġifiri kien avukat ma' labor u ġifiri aħna konna nattendu attivitajiet politiċi u konna kien hemm proximity u ġifiri ma' ħafna laburisti u kien mizzajtuni minn u telajn ġifiri. Ġifieri llum nkun nafu, ija, mela, mela. U jalla forsi kienx ukoll xi avukat tagħna meta Karmenu Mifsud Bonnici kien l-avukat tagħna meta konna nagħmlu l-protesti fi żmien graffiti wkoll, fhimt? Għax hu kien assistent ta' Karmenu meta kien avukat ukoll, beda hekk kien. Owen huwa t-tip ta' politiku li u traġedja ġifieri għax mhux Owen biss u di ġrat ma' ħafna Laburisti illi daw they had very mundane lives and they live the very mundane typical village life with good ideals, good uh, family background, etc. But it was very mundane. Meta daħlu fil-poter dan nies, u beda jkollhom id-driver jiġi għalihom, imorru Brussels, tiġi l-limuzin għalihom, fimt? Bdew jesperjenzaw ħajja u affarijiet li qabel ma kinux jesperjenzaw, qatt ma esperjenzawhom. Bdew jesperjenzaw ċertu attenzjoni li qabel ma kinux jesperjenzaw, eżempju. L-eżempju, l-esperjenza li tidħol f'restaurant and you're something. F'soċjetà Maltija, fimt? Fej qabel daw ħadd ma kien jagħti kasom, fet tifhem x'inhi? U daw sikru f'dal-poter ħafna minnhom. Mhux Owen biss, ħafna minnhom. Ġifieri jien għandi ħbieb illi xħin tela' l-Labour fil-Gvern daw f'daqqa waħda daħlu mal-Mażuni, xtraw sports car, kellhom xogħol tajjeb mal-Gvern, sabu xogħol tajjeb mal-Gvern, ġifieri jekk qabel kienu jaqalgħu 1500 fix-xahar issa qed jaqalgħu 3000 fix-xahar. Daħlu ma' klabb ta' Mażuni, xtraw sports car, fhimt? U dak kien hemm ħafna minnhom. l-aqwa żmien. U taħseb li hija konsegwenza tal-fatt li eh, kellhom adolescenza mhux daqshekk eċitanti. Eżatt. Eżatt. U mhux hekk biss, so meta inti eżempju tkun deprived ta' ħafna affarijiet, eżempju attenzjoni, attenzjoni minn eh, mis-soċjetà, minn nisa, possibiltajiet li tagħmel il-business ġodda, connections ġodda, U qatt ma kellek dawn il-possibiltajiet, inti t-tentazzjonijiet tiegħek ikunu ikbar. Ġifieri jekk m'għandekx self-restraint, m'għandekx self-control, ħa taħxi kollox. U dawn hekk għamlu, dawn ma kellhomx self-control, fhimt? Ġifieri dawn filli ġew minn dik id-dinja mundane u ma kienu esperjenzaw xejn, filli f'daqqa waħda meta dawn kellhom kejk qudiemhom iffangaw għax they didn't have self-control and self-restraint.